A hmasain suih loh chibai han in buk phawt mai la. Tun tumah hian Nungcha te khawvel chanchin ngaihnawm thenkhat te kan thlir ho dawn a ni. Pakhatna, Beaver, Beaver an tih mai hi heng laiah hi chuan kan hmu ve ngai lova, a hmel hriat pawh kan hmel hriat vak lo niin a lang. Sazu lampang chi niin thehlei ang deuh, mahse thehlei aia lian daih an ni a, ram vote lam deuha cheng chi nungcha an ni. Tin, Mizo tawng hian a hming hi kan nei ve chiah lo niin a lang. Tuia leh khawmuala duh tawkin an khawsa thei a, Mak deuh mai chu Beaver te hian an mahni inhum him nan leh an chawzawn nan tui an khuah ve thin tlat mai a ni. An thui khuah dan te hi a mak khawp mai a, thing ṭang leh lei hmangin lui luang lai hi an lo khuap tawp mai thin a ni. Beaver te hi an ha a hriam tha em em mai a, thingkung ban puam tia tia te hi chu an khel thlu zung zung mai a, tichuan chung an thingkung tih tluk te hmang chuan tui chu an khuap ta thin a, a tang te an la khawm a, awmze nei takin tui luang laiah chuan an rem thlap a, a hnah leh chirh velin an hnawh phui ve pah zel a, tui luang lai chu tichuan lian deuh maiin an khuap li lung zel mai a ni. An thing khi te pawh hi hmanraw tha tak nena kiang mai hian an hnu hma a mam thei hle a, an tui khuah dan pawh hi a finthlak ve leh pek khawp mai. A khah lutuka tui a han luan chhuahna tur te pawh an siam ve thlap zel a. Tin, an thing hman hi a hnuai lama ama a nung thei mai chi, zung han kai thei mai chi hman achang te pawh an hre ve leh tlat mai a, chung chuan lui mawnga zung an kai a.

a ni. An tuikhuah lai takah hian an chenna tur thing ṭang leh hnah leh chirh velin an siam a, a luhna tur erawh tui hnuai aṭang daia luh turin an siam ve daih thung a, chu chu an hmelma te laka an inhumhim vena pakhat a ni bawk. Tichuan, an tuikhuah chhungah chuan duhtawkin sangha leh eng ilo vel chaw atan an lo vai tawh mai ṭhin a ni. Beaver te hi rual khat a cheng ho ṭhin an ni a, Rual khat hian an mahni tuikhuah bik an nei zel a, lui dung khatah rual hran an awm a nih chuan a hrangin tui an khuah ve mai thin. Hetiang an tuikhuah hi a tha lo lai te an repair ve reng zel a, a lian thei bawk a. An tuikhuah rauhsan tawh chim hian tui lian kan tih mai, sa berek a khuang kai ang chi te hi nasa takin a siam ve thei hial a ni. Pahnihna, Hummingbird, Hummingbird te hi America ram velah khuan an tam ber a, khawvela sava te ber an ni tih chu kan hre theuh anga, heng laia Hummingbird kan lo ti ve ngawt thin erawh hi chu pheng phe hlep chi khat moth family a mi te an ni a, Hummingbird tak tak an ni lo tihna a nih chu. Hummingbird te hi chi hrang hrang an awm ve teuh mai a, Chung zinga Bi Hummingbird an tihte hi khawvel a sa vet, sa vate ber leh zang ber a ngaih an ni a. Centimetre ruk leka sei niin gram hnih vel leka rit an ni bawk a, an thlawh lai phei chuan hmuh tham mang an ni lo a ni. Hummingbird te hi sava zawng zawng zinga a hnung zawnga thlawk thei awm chhun an ni a, pangpar zu bak chu atan an ring ngai lo va. Pangpar zu hi chakna pai tam tak mai a ni a, chu chu chakna atan an mamawh tlat a. A chhan chu Hummingbird te hian an thla hi second khatah vawisawm riat chuang an zap hman a, khawvela sava thla zap rang ber an ni nghe nghe a. An thla zah nan hian tha an seng nasa em em a, chuvangin eitur chakna pai tam chi hi an mamawhna a nasa bik em em a ni. Tin, mak deuh mai chu Hummingbird te hi khawvela thil nung zinga minute khat chhunga lungphu hnem ber an ni bawk a. Minute khat chhung hian an lungphu hi vawi sang khat chuang a phu hman a ni. Ni khat chhung hian an taksa rihna chan ve zet chaw a nei thei a. Chumia chakna awm chu ni khat chhungin an hmang zo tawk vel chiah bawk a ni. Pathumna, Huail, Huail te hi khawvel a nungcha lian ber te an ni tih chu kan hre theuh awm e. Blue Whale hi a naute ringawt pawh kg zahnih chuanga rit te an ni thei a, tin nungcha zinga thawm chhuah ring thei ber an ni bawk a. Blue Whale hi decibel za sawmriat pariat a ringin a hram thei a. Hmel zanga sawmthum a hla tang pawhin a hram chu a hriat phak a ni. Tuifinriatah hian hmel sang tam tak chaw zawng tur leh inthlah pung tur tein an zin chhuak ve thin a, hetianga an zinna hmunah hian a chang phei chuan khawmual ah te tangin an thi ve teuh teuh mai thin a ni. Hetianga Huel kawng bo te hi khawvela mithiamte pawhin mak an ti thin hle. Whale, Mai ni lovin Dolphin kan tih chi ho te pawh hi a za tel tel hian vau kamah tang khawm in an lo thi ve teuh zel mai tho a lo ni a. Kum sanga za kua sawm nga pakua khan Electra Dolphin an tih chi ho chu za hnih rual zet mai hi Australia-a New South Wales-ah Crowdy Head vau kamah an tang khawm a, an thi vek mai a. Tin kum sang zakua sawmriat khan New South Wales ah tho uh, Treasury Beach ah Pilot Whale sawmruk chuang an tang a, an thi leh a. Kum sang zakua sawmkua pahnih September thla khan Australia ah tho uh, Tasmania vau kamah Pilot Whale zahnih vel vau kamah an tang hlum leh a, Tin, kum Sangzukua sawmhnih pahnih khan thlasawm pahnih chhungin Tasmania vau kamah hian Pilot Whale zali sawm thum zet an tanghlum bawk a ni. Heng kan han sawi tak te hi a langsar zual chauh an ni a, hetiang anga Whale te leh Dolphins te a ruala an thih puk pukna hi a thleng fo mai thin a ni. Hetianga a rual rual a nghapui a han mang puk puk mai hi heti lam chanchin zir ho chuan ngaihdan tam tak a han vawrh chhuak a. Chung an ngaihdan thenkhatah chuan eng emaw vangin an mahnia mahni intihhlum duhna rilru a rawn awm thut a niang tih te, tuia thil eng emaw an tana hlauhawm awmin an hria anga khawmuala himna zawnga an tlan chhian chu an kir leh thei tawh lo a niang tih te, Tin, tui pan laia an chawlhah dam chu tui fawn-in a kam san a niang tihte a ni nawk mai a. Mahse, hengte hi a dik ngei em tih erawh fiahna a awm lo. Tichuan, mithiamte chuan a han zir chiang chho tak tak a, hualte hian thui tak tak an zin hian he lei hipna, geomagnetic fields, an tih. A chak lai bik geomagnetic lines an tih zul zui zel in an zin thin tih an hmu chhuak ta tlat mai. Tichuan, tuipuia heng geomagnetic lines kal zel te hi lo dang chat tu black spot an ti mai. Thlir kar leh khawmual a pal tlang te chu an awm a. Heng black spot an tih geomagnetic lines kal tuang lai lo dang chat tu thlir kar ho vau kamah zel hian heng whale te leh dolphin te hi An tang khawm thin tih an hmu chhuak ta tlat mai a nih chu. Chuvangin heng sangha hian anmahni hriatna eng emaw hmangin he geomagnetic lines zui hian tuipuiah an zin kual a, chu lines chuan heng black spot a suk tak hian khawmawl ah chuan an tang khawm thin niin an ngai ta ber a ni. Palina, Zawng, Mizo te hian zawng hi kan ngaisang vak lo nge ni? Zawnga ka han intih tawh hi chuan han ngawih pui mai hi chu a har tawh thin a nih hi. Chutiang bawkin hnam tin ti thei deuh thaw hian tawngkam chhiah hian zawng hi an hmang tel ve deuh vek mai hlawm a. Nuihzat en tak hian kan en a, mahse nungcha zawng zawng zingah chuan mihringte hnai ber tu a ni tlat si a ni. Nepal velah khuan zawng chi khat Makhak an tih ang chi. Zawng mei seisa tle ve tak mai hi an tam em em a. Heng zawng ho hian khawi emaw lai bik a lei hi an kutin an hai kuar vak a, eng emaw chena thuk a han hai hnuah chuan ei an hrat hle mai a. American scientist pakhat Bernadette Mariatti chuan, Chung zawng ho chezia chu a lo chik reng a, a tirah chuan lei chhunga mi fanghmir leh changpat vel an ei ve mai mai tur a a ngai a. Mahse chik deuh a han en chian chuan chung zawng ho chuan a lei chu a ni a ei an ei tih a hmu chhuak ta a, chung lei an ei ang sample chu la a han zir chian nak chuan chung lei ah te chuan minerals tam tak awm tih leh kaw tha lo tan a damdawi tha tak mai, kaolin, an tih te chu a awm a ni tih a hmu chhuak ta zel a, zawng ho chuan chu chu hria in damdawi atan an lo hmang tlat mai a nih chu. Tumkhat chu Japanese mithiam rual hian Tanzania ngaw hnuaia chimpanzee nu dam lo chau tak mai an hmu a, a chau ang reng khawp mai a, amahin chet pawh a che peih mang lo va. A tha neih zawng zawng sawm khawmin a piah deuh ami hnim hnah chi khat chu a la a, a thial a, a tui te chu a lem a, a thial fe te chu a chhak chhuak leh thin a. Japanese ho chuan mak an ti khawp mai a, a tuka an va en leh chuan chu chimpanzee chu a lo hat tha tawh leh mai a, chaw te pawh a lo zawng ve peih tawh a. Chu a hnim hnah ei chu la a a han zir chian meuh chuan chu hnah chu Veronia amygdalina an ti, pum lam tana damdawi tha tak mai a ni tih an hre chhuak ta a ni. Japanese hoin zawng chanchin an zirnaah chuan zawng ho chuan an chaw tlanna awmna bul hnaia awm lo hnim hna chi khat Aspillia an tih ei tur hian hla tak takah pawh an kal peih a ni tih an hre ta a. He hna hi a kha in a tui lo em em mai a, a rim a che bawk a, mahse chung zawng ho chuan tui ti lo tak chungin ner nawng nawng chung pawhin an ṭhial lui a, a tuite chu an lem lui tlat zel mai a ni. Enga ti nge chung hna tui lo bawk si, eitur chuan thui tak tak an kal peih tih a han zir chian chuan chung hna chuan natna hrik chi khat, Fanjai lampang chi tihlum thei a lo pai reng mai tih an hmu chhuak a, antibiotics tha tak mai a lo ni reng mai chu lo niin. Brazil rama zawng chi khat Holler Monki an tih Hauhuk kan tih ang chi pawh hian nau pai an duh lo chuan hnah chi khat an ei vak a, no an pai lo mai a. Chung an hnah ei thin a han zir chian chuan isoflamines a lo pai teuh mai a ni tih an hmu chhuak a. Heng isoflamines te hi oestrogen ang thoa thawk niin rai thei lawna damdawi tha tak a ni tlat mai a ni. Tin, mak deuh mai chu heng Howler Monkeys an tih ho te hi a han zir chian chuan engemaw hun laiin a rual a awm ho chuan naute hi a nu vek te an hring a, engemaw chang leh a pa vek te an hring leh a. Hei hi mithiam te chuan an hnim hna ei atangin an pum chhunga nau insiam tur chu a nu tur a nih leh a pa tur a nih hi an ti danglam thei niin an ngai a ni. Tin, scientist te chuan Zawng ho hnah ei thin thenkhat te hian chuap leh hnute cancer cell te a that thei tih an hmu chhuak bawk. Pangana, Seahorse, Seahorse te hi tuipui pan lai deuha cheng chi, sangha chi khat a ngaih te takte te an ni a. An pian hmangah hian sangha lam chi anna an nei lem lo nain sangha piang dang lam, modified fish, anga ngaih an ni ve tlat a. An scientific name-ah chuan Hippocampus tih an ni a, an landanah hian sakawr an an em avangin Seahorse tih an ni. Tuipuia cheng nung cha te zingah chuan a lawmawm ber pawl leh mak ber pawl an ni ve awm e. Tui an hleuh hian a tung zawngin an lu hma lam deuha dahin an hleuh a, an taksa hi saru ang lampang atanga insiam a ni a, chu chu an inven vena pakhat a ni. An taksa hi anmahni tawkah a khawng ve hle a, kawr khauh tak an nei a, an mei lamah hian a zuih ralh a. An mei erawh chu a khawng ve lo thunga duh duhin an ti che thei a, an mei hmang hian khawi khawi ah emaw te an inham tang ve thei thin a ni. An mit hi a pawng chhuak a, hei hian an thil hmuh a ti zau hle nghe nghe a ni. Seahorse te hi an mak danglamna em em chu an inthlah chhawn dan leh an nu an enkawl dan hi a ni awm e. Nungcha dangte ang lo takin a pa hian an naute hi a pai tlat mai a. An inthlahchhawn hun lai hian a nu chuan a pa dula ip ang te reuh te awmah chuan dawt hmangin a chi chu a thun lut a. Tichuan, a pa chuan an tui chu a pai a, a pa kawchhungah chuan a tui chu a keu ta a. A tui keu chu a pa kawchhungah chuan a lo thang lian ve a, Chung chuan a pa taksa a an chaw tur bik rawn insiam chu an ring phawt a, tichuan tlem a an lo than len hun millimeter nga vel a lian an lo nih chuan a hu ho te tein a pa pum chhung atang chuan an mahnia khawsa hrang ve turin an lo chhuak ta diah diah mai thin a ni. Parukna, Platypus, Nungcha te zinga note a hrin a hring a, hnute pechi ho hi mammal tih an ni a. Khawmuala cheng te chauh hian emaw note hringa hnute pe kan lo ti mai thei a. Mahse, tuia cheng nungcha te zingah hian note a hrin a hringa hnute a chawm ve chi hi an lo awm nual tho mai a. Chutianga tuia cheng chi mammal an tih zinga maksak deuh mai pakhat chu Platypus te hi an ni awm e. Platypus te hi khawvelah hian hmuh tur an tam tawh lo khawp mai a, Eastern Australia leh Tasmania tuipui velah an awm deuh ber thin a. An pianphung hi a danglam ve hrim hrim a, an taksa hi ramsa taksa ang tak mai a nih laiin an hmu hi varak hmui ang tak mai a ni leh tlat mai a. Tin an ke pawh hi varak ke ang deuh hian a inphan ve bawk a, an ke tangah erawh savatin ang tak, zum tha tak mai an nei leh daih lawih a, chu chuan an chaw tur rannung te an hai chhuak thin a ni. Nungcha lian tak an ni lem lova, a puitling hi Centimeter sawmnga vel a lian te an ni a, kg hnih vel bak a rit an ingai meuh lo bawk a, tin, an mak leh zual em em na chu mammal e ti lo chuan a tui a tui chi an ni ve leh tlat thung te hi a ni. Platypus te hian an mahni inven nan an ke phah hnuaiah hian mi zukna an nei tlat mai a, an zuk hi a na phian a niang, a haw deuh tan phei chuan a thihpui theih hial a ni awm e. Tin, an no chawm dan te pawh hi a danglam ve leh khawp mai bawk a, a pui chuan hnute hmur a nei ve loh avangin a hnute tui chu a dul vun kara awng te reuh te te awm atang chuan a rawn luan chhuah tir a, chu chu a naute te chuan an lo dawt ve ta thin a ni. Chu mai la ni lo. An chaw zawn dan mawlh mai te pawh hi a la mak leh zual tlat mai. Chaw an zawn a tui chhunga a han luh hian an mit leh an beng chu tui a luh loh nan an vunin an chhin phui vek a. An hmui varak hmui ang tak chuan rannung te reuh te te ten an taksa atanga electrical field an tih chhuah chu an hre thei tlat mai a. Tichuan, chutiang atang chuan an ei tur rannung tui hnuai dum kar a awmte chu an awmna dik tak an hre nalh nalh thei a, an tinzum tha tak chuan an hai chhuak a, an ei ta thin a ni. Khawvel mithiamte chuan hetianga an thil ei tur awmna an hriat mai theih dan, an hmuai atanga rannung ten electrical fields an tih chhuah an lo hriat theih dan te hi indona hmanrua siamna lam atan a tangkai theih beiseiin an zir chiang mek zel a ni.